Y podlediad am fywydau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg, gyda fi, Richard Nosworthy. Ein gwestai ni y tro yma ydy Daniel Minty. Mae Daniel yn dod o gymoedd de ddwyrain Cymru, ac mae e'n fan mawr o fiwsig Cymraeg. Trwy'r sîn gerddorol a darlledu naeth e ddechrau dysgu'r iaith. Mae e wedi bod yn rhan o Oil Soon yn Gyrdydd ac wedi gweithio gyda BBC Cymru. Pan recordion ni ein sgwrs ym mis Hydref 2024, roedd Daniel yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg mewn swydd gyda Menter Casnewydd. Dechreuais i gan ofyn am 'i blentyndod yn y Cymoedd'.
Dwi'n dod o uh, Abtleri yn reiddiol, um, and dyna ble dwi wedi prynu fy, fy nhŷ cynta. Um, ond, ie, um, yeah, uh, plentyn dod fi, ww, gosh, um, Wel, ro'n i'n reslo, dwi, dwi wedi uh, defnyddio uh, hwnna fel enghreifftiau um, ar gyfer fy oholiad o blaen, so um, dipyn o mafe gyda fi. Ond uh, ro'n i afe reslo yn y parc uh, gyda fy ffrindiau pan o'n i'n blentyn llawer o amser. Uh, um, roedd rhyw fath o um, obsession gyda fi gyda reslo pan o'n i'n blentyn. Um, so, A nawr ti'n reslo gyda'r Gymraeg?
Ie, yeah, yn bendant. Giant haystacks yn erbyn uh, oh, Big Cymraeg.
Daddy.
yeah, Big Daddy, yeah.
Yn erbyn Cymraeg. Mae'n ma really ddoniol, um, a ddiddorol hefyd. Um, roedd reslo yn Hamri yn enfawr yn ystod y 80au a 90au, a nes i ddim sylweddoli fe. So, like, um, Ffrind fi, yy, Tara Bandito, yy, tad hi, yym, wedi marw nawr, ond, yy, yy, o'r enw, yym, Orig Williams, neu... O, ie, ie, ie. Yy, ie, ie, ie. Dwi 'di clywed amdano fe, do. El, El Bandito, ie. And, yy, yn ystod y oithdegau, roedd e wedi hyfforddi, yy, Bryn Fôn, yym, i bod yn y tag team gyda fe. Mae mor hyfryd. So, ie, mae, yy, rhaglen Uh, Bryn Fôn y, can, a... Bryn Fôn y canwr, ie? Yeah? Ie, yeah, y canwr, ie, yeah, ie, yeah, yeah, dyna yeah. fe. Ie, yeah, uh, the Welsh Bob Dylan, oh, yeah. um, dwi wedi clywed llawer o bobl, o Welsh Robbie Williams, dwi wedi clywed llawer o bobl yn dweud. Um, ond, ie, uh, yeah, roedd y raglen ar S4C o'r enw, dim ond, Reslo, Um, ond uh, eitha poblogaeth dwi'n meddwl um, yn, yn, ar, ar y pryd. So ie, yeah, plentyndod oedd reslo yn y parciau gyda fy ffrindiau, gwylio Jackass ar y teledu, um, yeah, uh, ceddoriaeth, ceddoriaeth, ceddoriaeth. Uh, roedd fy nhad yn gwrando ar ceddoriaeth bob dydd. Yym, you know, yy, grunge, cerddoriaeth grunge fel, like, uh, Nirvana, uh, Hole, and, um, oh, yeah. symud ymlaen i, um, you know, uh, at uh, Stereophonics, um, uh, you know, Manics, uh, you know, uh, Cool Cymru, sort of oes Cool Cymru. Um, does dim diddordeb, doedd dim diddordeb gyda fi um, ar gyfer darllen neu unrhyw beth academaidd i fod yn onest. Um, dyddiau ysgol oedd, you know, uh, ro'n i clas clown yn bendant, um, uh, wedi trio i bod yn ddoniol bob dydd yn lle o, like, you know, actually neud uh, y gwaith, y gwaith ysgol. Um, Ond y cwpl o pynciau dwi wedi mwynhau oedd uh, Saesneg, uh, uh, ll ll llenyddiaeth? Llenyddiaeth? Yeah, llenyddiaeth, ie. Yeah. Diolch. Llenyddiaeth Saesneg a, a Chymraeg hefyd. Ond um, yn ffyddus, Doedd y yym diwylliant o Cymraeg yn yr ardal fi pan o'n i'n blentyn yn yym yn ddifrifol iawn yy yym yym oherwydd yym mae jyst like o Cymraeg ar yr amser and o mae amser rhydd i jyst wneud unrhyw beth a 'dyn ni eisiau yn lleol like o waw mae Cymraeg yn b- yn uh, iaith prydferth, you know. Um, a dwi'n meddwl mae'n mae dod o rhyw fath o um, agwedd disgruntled um, uh, oherwydd, you know, yn ystod y 60au, 70au, 80au, doedd fy rieni ddim y cyfle i ddysgu Cymraeg a llawer o bobl sy'n byw yn yr adael doedd uh, uh, uh, y cyfle ddim yn, um, uh, yn, yn uh, effaith unrhyw un yn y cymoedd, really. Ie. Yeah. Um, yn ywedig yn, yn, yn, yn y de ddwyroen. So, oedd, oedd unrhyw yeah. um, syniad gyda ti ar y pryd bod y Gymraeg yn iaith fyw? Oedd, oedd pobl yn y teulu oedd wedi siarad Cymraeg, pobl hun falle, neu pobl yn y gymuned, neu dim ond peth ysgol oedd hi? Uh, Na, yy, nes i ddim sylweddoli i fod yn onest. Ond, um, uh, um, fy nhad yn dweud yn diwedda, um, roedd uh, fy mamgu a fy nhad cu uh, yn gallu siarad Cymraeg, ond uh, do'n nhw ddim yn defnyddio fe. Mae'n drist, really. Mae'n drist, ie. Yeah, dwi heb, dwi heb clywed fy um, uh, uh, fy, fy mam gi neu fy nhad ci yn, yn defnyddio Cymraeg. Um, and mae'n drist i, yeah. i fod yn onest. Ie, yeah, dwi'n credu bod e'n peth cyffredin iawn bod, you know, tan dechrau'r ganrif diwetha oedd teuluoedd yn siarad Cymraeg uh, fel iaith gyntaf uh, yn eitha gyffredin dros y cymoedd, ond nhw, ond wedyn yeah. erbyn canol y ganrif diwetha, roedd um, roedd y iaith yn, yn, yn dechrau diflannu. Um, ac ie, uh, yeah, fel ti'n dweud, oedd yr agweddau at y iaith uh, ddim mor bositif. Uh, ond gobeith, yeah. gobeithio nawr mae pethau, mae pethau newid. O, oh, yn bendant mae pethau yn newid nawr. Um, heb, heb cwestiwn, really. Um, ond mae'n ddiddorol oherwydd um, roedd llawer o bobl sydd wedi byw yn y adael yno yn teimlo falch i, uh, i, i, i, fo, i, i ddod o Gymru, um, a, you know, um, llawer o falchder o gwmpas a chwaraeon yn Nghymru, fel peldroed, rygbi ac ati. Um, ond ie, yeah, ti'n cywir, roedd y, y pythynas rhwng y iaith ar y um, uh, hunaniaeth ydy? E? Ie, ie, hunaniaeth.
Ie, ie. Ie, yn, yn, um,
am dipyn um, fuzzy. Yeah. Um, yeah, ddiddorol, really. Ond, yeah, uh, heb cwestiwn, you know, mae diwylliant yn Hymru nawr yn dim just dechrau i newid, mae yn wedi newid yn fy marn i. Mae, you know, mae dal, um, mae dal uh, taith i fynd gyda'r iaith yn bendant, ond... Um...
So, o, o ran yr ysgol, um, fel oedd ti'n dweud, doedd e ddim yn, yn beth mawr. A wedyn, ar ôl, erbyn i ti adael yr ysgol, mm. oedd y ti wedi dysgu llawer o Gymroeg? Oedd, oedd sgiliau Cymroeg gyda ti erbyn hynny? Na, ond um, ar ôl ysgol, um, Dwi'n cofio uh, fy athro Cymraeg yn dweud, mae ffle gyda ti ar gyfer Cymraeg. Um, so, cer amdani. Um, ond, i fod yn onest, uh, does dim llawer o, o gof uh, gyda fi ar gyfer dyddiau asgol Cymraeg. Um, er enghraifft, you know, dechreuais i dysgu Cymraeg dau flynedd yn ôl. Um, um, and llawer o bethau sy yn y, y, y llyfr mynediad, um, just either dwi wedi anghofio neu uh, dwi, ddim, dwi ddim yn gallu cofio. Ie, yeah, ie. Yeah. So um, pan nes di ail ddechrau, a byddwn ni'n dod yn ôl at hynny mewn eiliad, ond pan nes di ail ddechrau, roedd hi mewn ffordd fel dechrau o dechrau, oedd hi? Yn bendant, dechrau o dechrau, ie. Yeah. Dwi'n gallu uh, cofio, dwi'n meddwl, y diwrnod pethau dechrau i newid i fi yn fy mywyd ar gyfer Cymraeg. Um, so, um, ro'n i ww, yn fy, uh, fy mlwyddyn olaf yn prifysgol, ym mhrifysgol, um, Yn 2014 oedd e. Gwelais i hysbysebiad ar Facebook ar gyfer gwirfoddoli gyda Goel soon. And um, ro'n i'n meddwl, pam lai? Dwi wedi gweld naw um, y goel um, erbyn hyn. So dwi wedi gweld llawer o artistiaid Saesneg uh, um, yn y gystal â artistiaid Cymraeg, but llawer o artistiaid Saesneg sydd wedi chwarae fe, and um, uh, uh, rwn i eisiau dechrau uh, gyrfa um, mewn um, radio, really, radio unrhyw le yn, yn, yn, yn Brydain, ond um, Yy, ar y pryd, ro'n i eisiau yy dechrau yy gyrfa yym mewn radio. So beth oedd... So nes di, so nes di cynnig, cynnig helpu allan gyda'r gwyl sŵn yn 2014, ie? Yeah? Dyna fe, A yeah. felly, o'n i wedi derbyn um, y cynnig, a yeah. beth yn union oedd y ti'n wneud yn ystod yr wyl. Ie, yeah, so dwi'n cofio fe yn dda. Um, es i yno, uh, mis hydref um, 2014. Um, a gweithiau si yn uh, Four Bars neu Dempsey's, Llan, uh, Llan Llofft. Um, Dwi'n gwybod, so mae ma, ma yeah. tafan cyferbyn ar castell mwy o lai sydd wedi newid i enw nawr, ond ie. Yeah. Yeah. Mae wedi mynd nawr. Yeah. Um, yn anffodus. Ond, um, yeah, dwi wedi gweithio y drws, uh, dwi wedi gweithio helpu artistiad um, llwytho ei stwff mewn uh, lleoliad. Uh, so dwi wedi siarad â mynychwyr. Um, Yy, ie, yym, so mae jyst dim ond un o'r h- y holl goel yn Nghaerdydd, yy, dim ond un lleoliad yn y holl goel yn, yn Nghaerdydd oedd e, ond uh, wedi mwynhau fe, you know, wedi cwrdd â uh, phobl fel Cian Ciaran o Super Furries, um, uh, Martin Carr, um, so... O, Boo Radleys. Ie, o Boo Radley's, ie, dyna fe. Um, ond, ie, um, oedd y profiad yn dda. Um, so, dwi wedi ail dechrau uh, y, y blwyddyn ar ôl. Um, and then, yeah, like, um, pethau wedi uh, newid then rhwng y, y, go, y goel cantaffer a ail oil, um, oherwydd um, uh, dwi wedi cael y swydd gyda BBEC uh, Radio Wales fel um, broadcast assistant. Um, so, um, a, a, a, a ben hwnna hefyd, um, yeah, uh, allwn ni ddim yn um, credu fy lwc i fod yn onest, ond uh, rhywun wedi cyflwyno fi i fy, well, arwr, um, un o fy arwr yn, yn fy marn i, um, Beth yn Elfyn, uh, pan o'n i'n gweithio gyda BBC Cymru Wales. Um, so, um, pff, yeah. so, so ges ti... Fy mhen wedi mynd. Yeah.
Wow, so yeah.
oedd ti ar y radio? Be oedd ti, be, beth oedd ti'n neud fel um, yeah. broadcast assistant felly? So, yeah, uh, am dipyn o amchwilio, um, Yy, ro'n i weithio gyda, o, llawer o yy gyflwynydd, Wyn Evans, Leri Siôn, Jason Mohammad, Owen Money, Rhod Gilbert, Chris Needs, Alan Thompson, Rob Phillips, mae llawer ohonyn nhw reit dros yy a Roy Noble reit dros y amserlen o Radio Wales. Yym, so, yy, ro- ro'n i'n helpu yym rhoi y rhaglen ar awe. Yym... A ia. So, um, uh, ar y awyr, uh, ro'n i derbyn um, uh, uh, galwadau ffôn o'r, or bobl, negeseuon o'r text, uh, tweets, you know, I mean, dim tweets mwy o'ch ond tweets ar y pryd, yeah. tweets, uh, sylwadau, stuff o hwnna, a dwi wedi pasio fe i'r um, cynhochwr, Cynhyrchwr? Ie.
Yeah. Cynhyrchydd, ie. Um, yeah. Cynhyrchydd.
Ie, ie, yeah, producer.
Diolch, ie, yeah, cynhyrchydd. Um, a nes i y te a coffi. Um, y job uh, uh, mwyaf pwysig. Yn bendant, yn bendant, ei. Dwi wedi dechrau, oherwydd dwi wedi dechrau gweithio gyda BBC, uh, BBAC um, Radio Wales, um, Yn ogystal â um, fy ymrwymiadau gyda Goel Sŵn, dwi wedi dechrau y pythynas te rhwng uh, fi a cerddoriaeth Cymreig. Um, Felly, yn ystod, so, trwy'r gwaith gyda Sŵn a trwy'r gwaith gyda BBC, roedd ti'n, oedd ti'n defnyddio, dysgu ychydig o Gymraeg, neu just meddwl yn wahanol am y Gymraeg? A, uh, ie, yeah, rwy'n i sôn amdano fe mwy nag unwaith i, like, Aleri Sian yr enghraifft, cys uh, siaradwyr, uh, siaradwr Cymraeg ydy, uh, yw, yw hi. Yeah. Uh, so, dwed, uh, you know, fel afer, um, roedd uh, Carol Parry Jones yn, uh, uh, yn llenwi uh, y bylchau a drosodd amserlen. So dwi wedi sôn um, am y Gymraeg a, a, ar i Bethan Helf, uh, Elfyn hefyd uh, mwy nag unwaith. Um, ond dipyn stuff fel fori, heno, you know. Yy bore da, diolch. Ie, so yym wedi sôn amdano fe but dim rili yym neud unrhyw beth yym tan yy dwi wedi gweithio gyda Gorwelion Horizons yym... Be- yy beth yw Gorwelion Horizons felly? Ok, yy mae yy Gorwelion Horizons jyst wedi dathlu ei yy ben-blwydde, yym deg oed nawr, yy so da iawn iddyn nhw, yym ond mae yym yy o how do you say it, prosiect sy'n cefnogi yy artistiaid dros Gymru yym

and um, dwi wedi teimlo rhyw fath o ymrwymiad iddyn nhw i helpu nhw cefnogi artistiad yn Nghymru a, a mas o Gymru hefyd, ond you know, uh, yn sicr bob blwyddyn roedd um, uh, um, dewisiad, selection, um, o, o, o artistiad Cymreig. Um, er enghraifft, um, o gosh, Ysgol Sil, uh, Mellt, uh, um, Fleur de Lis, um, o... Uh, Cassie, uh, Delyth McLean. Mae, mae llawer ohonyn nhw, roedd llawer ohonyn nhw. Mae dal llawer ohonyn nhw. Cos mae ymrwymiad uh, gyda Horizons i, i hysbysebu dim ond just uh, artistiad Saesneg sy'n performio yn Hymru. Mae artistiad Cymraeg sy'n performio yn y Gymraeg um, mm. yn Hymru. And um, Mae prosiect wedi agor fy, fy llygaid i fod yn onest. Um, mae, roedd Goel Sŵn yn dechrau agor fy llygaid, ond mae gofwelion y Horizons wedi agor uh, fy llygaid. Um, oherwydd um, ro'n i'n weithio gyda artistiad yn Hymru uh, bob dydd, bob wythnos. Um, Eithon ni goeliau dros y uh, dros y wlad. Uh, dwi wedi sôn am fy awydd i, um, i dechrau dysgu Cymraeg. Um, ond mwy aml na dim, uh, Bethan yn, yn gofyn fi, o, oh, um, rhoi hwnna a cyfryngau cymdeithasol. Mae hi wedi cyfeithi dde yn yn rhoi fi y cyfeithiad. And then, so, rwy'n i'n like, uh, edrych ar y Cymraeg then, a Cymraeg go iawn, you know. Um, yeah. Er sylw, you know, attention, heno, y fori, uh, artistiad, uh, cefnogaeth. Uh, so llawer o eiriau yn, yn, yn fy mhen dechrau i, i ddatblygu. Um, and uh, ar y pryd ro'n i'n teimlo fel, reit, dwi eisiau dechrau dysgu Cymraeg. Um, Ond, doedd dim digon o arian gyda fi. Um, Dwi'n teimlo y chwilydd i ddweud e, ond um, just doedd dim digon o arian gyda fi ar y pryd.
So sut, sut newidiodd pethau felly? Oedd y ti, oedd y ti yno yn meddwl, roi, dwi eisiau dysgu Cymraeg, falle bod e'n rhy anodd neu rhy ddrud. Sut a pam yeah, so a pryd dechreuodd so... pethau newid? Ie, yeah. dwi wedi trio i, i wneud prosiectau fel um, creu rhyw fath o... Um, so ti wedi sôn am Minty's Gig Guide, right? So, so be, dechreuodd... beth, yw, beth yw Minty's Gig Guide i, i bobl sydd sy ddim yn gyfarwydd? okay.
So, roedd Minty's Gig Guide yn... Um, canllaw sy wedi helpu pobl dros y wlad i ddeall uh, beth oedd ar eu cam drws nhw a gyfer cerddoriaeth a celf a, a chelf a you know, unrhyw beth performio. Um, so ie, yeah, dwi wedi uh, dechrau, uh, so dechreuais i mynd i'r gigaid yn mis Mehefin 2016, Um, Felly gwe, creep... gwefa, gwefan oedd, oedd hyn? Mm, na, just dechrau fel cyfryngau cymdeithasol okay. ar, ar, ar, ar y dechrau. Um, so, fel hobby, you know, ro'n i'n weithio mewn BBEC uh, fel broadcast assistant, a ro'n i'n teimlo fel, right, uh, mae, mae, mae BBEC Radio Wales eisiau a gadael Caerdydd a sôn am y holl gwlad, ond mae llawer o bethau sy'n digwydd yma yn Nghaerdydd sy'n arbennig o dda. So, rwy- yn, rwy'n ni'n neud um, uh, oh, radio myfywer um, pan o'n i'n prifysgol. So, you know, dwi wedi uh, dechrau perthynas gyda radio, um, so ro'n i'n teimlo fel, reit, pam lai creu podlediad sy'n hysbysebu neu hyrwyddo cerddoriaeth um, a chelf a stuff um, yn Nghaerdydd i ddechrau. So ie, yeah, ffordd, i, ffordd i bobl oedd yn byw yng Nghyrdydd i ffeindio allan am gigiau oedd yn digwydd yn yr ardal felly? Ie, yeah, and dim just pobl sy'n byw, sy wedi byw yn Haedydd hefyd, you know, mae llawer o bobl yn ymweld â, â Chaedydd. Um, so mae, um, mae, um, mae, mae llawer o bobl sydd wedi dilyn fi yn dod o'r cymoedd neu Abertawe, Caerfyrddin, dros y ffin, uh, yn Henffordd neu uh, Amoethig. Mae, you know, so lla, llawer o bobl um, sydd wedi ymweld â Caerydd, ond dim byw yno. Um, And um, yeah, trwy y gigaid, um, dablagais i perthynas gyda Llywodraeth Cymru. Hefyd, um, uh, trwy Dydd Music Cymru. Mae Dydd Music Cymru diwrnod sy'n uh, dathlu uh, Cymraeg uh, trwy gerddoriaeth yn Nghymru. Um, a dwi wedi datblygu um, fel rhywun gyda ddiddordeb mewn y iaith, heb gwybodaeth o'r iaith, Datblygais i perthynas gyda nhw, a bob blwyddyn, o bob chwe mis, maen nhw yn ddweud, O, sut ydyn ni hysbysebu yr iaith at bawb sydd ddim yn siarad Cymraeg, you know, and... Um, O, oh, gwych. O'n i ddim yeah. yn gwybod bod ti'n rhan o um, Dydd Music Cymru hefyd. Yn gweithio, yeah, yeah. gweithio gyda Hugh Stevens, siwr o fod. Ie, yeah, o, oh, ie, yeah, dwi'n dwi nabod Hugh yn dda. Ie. nabod Huw yn dda, ie. Huw, mae'n really, really rhyfedd i fod yn onest, cos pan o'n i'n blentyn, you know, dwi ddim sôn am amdano fe yn, yn, yn, yn glir, dwi'n meddwl, ond um, dwi wedi gwrando at Music in Wales um, bob wythnos ar Radio Wales a Radio 1. So roedd Hugh Stevens a Bethan Elfyn yn mor bwysig i fi pan o'n i'n blentyn. Um, a nawr, you know, mae nhw yn gweld fi fel peer neu ffrind, and ar y pryd, uh, transition o, like, uh, awer i ffrind dechrau i ddatblygu, and ro'n i'n teimlo mor, um, oh, just mor, um, oh, what's the word, um,
Mor lwcus. uh, yeah, mor lwcus. Wel, just, yeah, mae, mae, mae teimlad byth gofiadwy. Mae'n anhygoel, really. Ti'n deall? Mae'n like... Ydw, ydw. Fel like yeah. rhywun sy'n um, edrych lan i, like, I don't know, Bob Dylan ac wedyn un diwrnod mae Bob Dylan yn galw nhw yn dweud, oh, ti eisiau chwarae ef i? Do you mean? Like, uh, mae'n just anhygoel. A, a so, oedd ti'n ti sôn am, am y profiad am y gyd trwy music, a dwi'n deall um, mewn gwyl roc y, y dyn gwyrdd ges ti'r syniad i, i gael gwersi eto, um, oedd ffrind wedi dweud wrth ti. Ie, yeah, yn bendant. Um, mwy nag unwaith dwi wedi flirted gyda'r iaith yeah. a, a wedi trio i wneud prosiectau, yn wneud pethau heb gwesi Cymraeg. Ond ie, uh, yeah, pethau wedi newid um, yn 2022 yn dingwydd um, oherwydd roedd fy ffrind Gareth yn dweud wrth i bydd um, Dysgu Cymraeg Caerdydd yn dechrau gwersi Cymraeg ym mis Medi a holl blwyddyn 40 o wythnasau ydy e am and dim ond 45 punt am y holl amser a fy nheg wedi taro y law. I was like, wow! 45 quid! I think I yelled. Um, and eitha synllid a o flaen y prif llwyfan. 45 quid!
Honestly, rwy'n i methu credu fe.
So, penderfynu gan bod y gwersi rhad yma ar gael, uh, yeah. es di ati i ddysgu Cymraeg, sut oedd y profiad yna? O, oh, da, ie. Yeah. Uh, uh, yeah, yn bendant, literally, y pyn... so mae dyn gwydd yn, yn, yn digwydd ie, dros y penwythnos fel afe. Neu, mae holl wythnos, ond dros y penwythnos yw prif gwyl. Ond, ie, uh, yeah, y dydd llun ar ôl, uh, cofrestrau i dysgu Cymraeg. Da iawn. Um, yeah, yeah, yeah. Um, uh, ar y dydd llun. um, and, uh, yeah, mewn, o, oethnos, uh, ro'n nhw wedi ychwanegu fi i'r cwrs. Um, a cwrs uh, dwys oedd e, uh, mynediad, rhwng uh, mis uh, ooh, uh, rhwng mis Medi i mis Ionau. Cos rwy'n i'n hunan cyflogi ar y pryd. Wel, os ti'n gallu galw Minty's Gig Guide hunan cyflogi, dwi ddim yn gallu ennill unrhyw cyflog ohono fe. Ond, um, uh, yeah, um, so roedd llawer o amser dy fi ar y pryd. Um, so dwi wedi gweld uh, y cwrs mynydiad does tair waith o wythnos, um, dydd llun, dydd meche, dydd gwene, a rwy'n i'n teimlo fel, ie, yeah, dyna cws i fi. Um, and, and so cyfresres i anaffer, and um, yeah. Wow.
So, the rest is history, as I say.
Ie, yeah, na fe. So ti wedi dysgu'n gyflym iawn, really, a mae hynny wedi arwain at gael swydd gyda Mentor Cas, Cas Newydd. Un diwrnod, dwedodd fy niwtor, um, Yy, beth am swydd hwn? Yym, a mae hi wedi ffeindio swydd gyda Fenter Casnewydd fel Swyddog Datblygu Cymunedol. A ro'n i'n teimlo fel, na, na, na, na. Dyw fy lefel o Gymraeg ddim yn addas, neu ddim yn, ddim yn dda i wneud y swydd yma. A mae hi wedi dweud, cer amdani. Yym, A ro'n i'n teimlo fel like oh gosh, na. Na! Na, na, na. Yym, ond ar ôl sgwrs, yy, dwi wedi cysylltu â yy m- mae nawr boss, fy mhos, Dafydd, yym, a dwedais i Look, dw i hannerffordd o Sylfaen ar hyn o bryd. Um, hannerffordd troi Sylfaen. Um, be ti'n meddwl? A mae'n dweud, wel, ti'n gallu siarad Cymraeg gyda fi ar y ffôn, alright, dy Gymraeg ddim yn perffaith, ond ti'n gallu siarad rhyw fath o Cymraeg gyda fi ar y ffôn. jyst um, uh, ymgeisiwch. So, um, ymgeisiais i am y swydd, um, ac wedyn uh, ro'n nhw cynnig fi cyfweliad uh, a gyfer y swydd, a ro'n i'n teimlo fel, oh my gosh. Mhm. rhaid, rhaid i fi... Uh, rhaid i fi uh, uh, baratoi naw ar gyfer y, y cyfweliad yn llawn Gymraeg, you know, and um, dim ond deg munud mewn uh, fy nwesi, uh, uh, yn sorry, dim ond deg munud yn fy nwesi oedd yr, um, uh, uh, uh, um, fo, fwyaf, mwyaf uh, amser dwi wedi siarad Cymraeg. Oh, wow. Um, yeah, yeah. And dyma cyfweliad sy'n un awr a hanner um, yn llawn Gymraeg. um, a sut oedd ti'n teimlo pan ges di'r swydd? Yeah, uh,
uh, fy mhen wedi chwethu. um, Rwy'n i'n teimlo mor, mor diolchgar i fy niwtor, a fy niwtoriad um, yn cyntaf. Um, ond, um, yeah, uh, nes, dis, does, doedd dim uh, uh, disgwyliad gyda fi o gwbl yym i gael y swydd, 'cos ro'n i'n teimlo fel, reit, dwi'n gallu siarad Cymraeg am dipyn, like, sylfaen oedd e, um, ond, you know, mae, mae, uh, mae dwi'n creu camgymeriadau bob brawddeg, dwi'n, uh, you know, defnyddio Saesneg, uh, lle dwi ddim yn gallu defnyddio um, uh, uh, uh, uh, Cymraeg. Um, so, ie, yeah, uh, rwy'n i mewn sioc. Wel, llog o fe achiadau. Ei, diolch. So, dweud ychydig bach am y swydd, beth yw'r swydd a beth, beth, beth wyt ti'n neud i helpu uh, yeah. helpu'r gymuned a helpu'r Gymraeg yn ardal Cas Newydd? Mae'n a holl purpose o swydd fi i hyrwyddo y iaith, hyrwyddo y defnydd o'r iaith, hysbysebu digwyddiadau a gweithgareddau ni, um, actually wneud y gweithgareddau a, di, uh, uh, uh, uh, digwyddiadau ni. Um, pa fath o digwyddiadau dych chi'n cynnal? So, es dechreuais i yno, dwi wedi um, dechreuais i yy gyrru y ddiddordebau o bawb at bawb. So yym er enghraifft un o yym o'r petha' dwi wedi dyganfod yw pobl yn ddweud wel does dim digon o amser gyda fi i wneud y Gymrag, i wneud mwy na dim ond fy ngwers Gymrag unwaith yr wythnos. So ro'n i'n teimlo fel ocê so Beth yw eich diddordebau chi te? O, wel, dwi'n hoffi taith cerdded, dwi'n hoffi um, uh, clwb ffotograffiaeth, uh, dwi'n hoffi ffotograffiaeth, dwi'n hoffi um, uh, cerdded gyda fy, fy nhi, dwi'n hoffi coginio, dwi'n hoffi... Na, na, na, na, na, na. Mae llawer o ddiddordebau gyda nhw. So dwi wedi trio i gyrru ddiddordebau o bawb, at bawb, gyda gweithgareddau a digwyddiadau. So, dyn ni wedi dechrau um, yn, yn ddiwedda Clwb Ffotograffiaeth unwaith y mis. Uh, pob yn ail wythnos, uh, uh, dwi wedi trefnu um, taith cerdded gyda chwn. So mae cyfle i mynd am dro gyda, gyda, chi, uh, gyda chwn a siarad Cymraeg gyda gilydd. Um, mae, mae, mae, mae cwn angen mynd mas Be bynnag, so pam lai mynd mas gyda cŵn a siarad Cymraeg gyda rhywun all? Mae, cos mae, mae diddordebau gyda phawb, ie, yeah? ond um, mae'n wahanol, um, uh, ond, um, you know, so er enghraifft, dy, dechreuais i clwb ar ôl ysgol gyda uh, Gwentis Coed yn Has Newydd ar gyfer gemau fideo. Cos mae llawer o dysgyblion yno eisiau chwarae gemau fideo, uh, pan uh, bydden nhw'n mynd adre, um, ond maen nhw'n mynd adre, chwarae gemau fideo yn Saesneg a siarad gyda'r eu ffrindiau yn Saesneg. So ro'n i'n meddwl, pam lai like, cadw nhw yn yr ysgol am, you know, anner awr ychwanegol pob na laeth nos, a uh, chwarae gemau fideo ar y sgrin mawr yn y llyfrgell, you know, a siarad Cymraeg gyda gilydd. So defnyddio eiddo ddebau nhw i, um, i gyrru y Gymraeg. Ie, ie, ie. Ffantastig.
Pobl, pobl yn meddwl, like, and, and un peth ro'n i'n meddwl, i fod yn onest, gyda rhyw fath o ignorance, um, mae, mae Cymraeg yn, you know, pan pobl yn meddwl am Gymraeg, maen nhw yn meddwl am addysg. Rhaid i ti wneud, rhaid i ti wneud Treiglo meddwl, treiglai meddwl, um, uh, you know, cyfraith, stuff sy'n swyddogol, dim hoel o gwbl, you know? And mae yn hoel, mae mwy, mwy hoel na, na geiriod, yn ti'n gallu neud pethau trwy y Gymraeg, um, y, y gyfrym o'r, or, iaith Gymraeg, i, um, uh, sy'n hoel fel ffotograffiaeth er enghraifft. So mae clwb ffotograffiaeth sy'n uh, digwydd gyda ni. Um, mae cyfle bob mis i tynnu uh, tri lluniau ac wedyn uh, uh, dod i'r uned ni um, a, a, um, adrodd dy stori uh, tu ôl y, y lluniau. And so uh, mae pobl yn sgwennu sbardun amdanyn nhw ac wedyn um, dod i'r uned a wedi siarad, a maen nhw wedi diganfod geiriau newydd, brawddegau newydd, strwythau newydd i, i, i um, siarad Cymraeg. Um, so ie, yeah, dwi'n teimlo rhel rhyw fath o ymrwymiad nawr i'r iaith, uh, mwy na geirioed i hysbysebio hyrwyddo fe. So ie, um, yeah, mae'n mae, mae swydd yn, yn da iawn and um, dwi'n teimlo mor lwcus i, i, i wneud y swydd a hyrwyddo y iaith yn y lle fel Casnewydd gyda llai o siaradwyr Cymraeg na, yy, nag unrhyw le arall yn, yn Nghymru. So, ie, yeah, mae'n heriol, mae'n hyfryd, and um, dwi'n gallu uh, clywed uh, Cymraeg bob dydd yn Nghasnewydd hefyd, so... Gwych. yeah. Roed ni dod ar sgwrs i, i ben, Daniel, ond allai ddim fynd heb sôn am y gwobre uh, rwy ti wedi uh, derbyn, um, yn arbennig um, gan mae'r sefydliad dysgu a gwaith wedi uh, awgrymu ti ar gyfer y, uh, y podlediad yma, uh, trwyddyn nhw, rwy ti wedi ennill gwobr um, uh, dechrau arni. Uh, just dweud ychydig bach am, am hynny a, a'r uh, gwobr arall ti wedi cael.
Wel, yn gyntaf, um, mae rhaid i fi ddweud, dwi'n mor diolchgar um, i fy niwtoriad, i ddysgu Cymraeg, i um, mentor iaith Casnewydd am uh, uh, rhoi cyfle i fi i just gyfrannu at y iaith. Um, yeah, um, ro'n i mewn sioc pan dygan feiddais i um, dwi wedi ennill y gwobr. Um, and um, y prif reswm dwi wedi derbyn y gwobr yw dwi eisiau rhannu y, um, rhannu y, y gariad at bawb gyda'r iaith, you know, um, dwi'n teimlo fel rhaid i fi ysbrydoli uh, pobl eraill i ddyganfod pa mor uh, bwrus yw'r iaith yn Nghymru, y iaith Gymraeg yn Nghymru, and um, um, mae'n gallu agor drysau i ti, i chi, um, and uh, yeah, uh, hoffwn i i weld rhyw fath o rhaglen gwirfoddoli genedlaethol neu uh, uh, uh, rhaglen weithio llawn amser, rhan amser gyda chwmnïoedd neu sefydliadau um, yn, yn Nghymru i helpu bobl gyda'r eu Cymraeg nhw, cos y prif peth, of course, yw pobl sy'n dysgu Cymraeg, mae, mae nhw yn gweithio 8 awr y dydd, so mae nhw angen mwy o amser i bod o gwmpas y iaith, so pam lai uh, rhoi rhyw fath o oriau gwaith mewn um, gwaith gwirfoddoli neu gwaith uh, gweithio llawn amser, uh, rhan amser, sori, um, i helpu nhw um, gyda'r uh, y dealltwriaeth o'r iaith, a just bod o gwmpas iaith. Pobl yn dweud beth yw'r cyfringach, you know, what's the secret? Y soedd. Dwi wedi cael y soedd, dwi wedi trochi fy hun yn y gweithiau Cymraeg bob dydd. Um, and mae wedi newid fy mywyd, a mae'n gallu uh, newid unrhyw bywyd yn Hymru os rhywun eisiau dechrau dysgu Cymraeg. So, ie, yeah, dwi'n mor diolchgar, a diolch am sôn amdano fe, cos uh, dwi'n teimlo fel uh, rhaid i fi uh, ddweud ddiolch bob tro um, i bobl sydd wedi helpu fi ar y llwybr i.

Diolch. Wel, diolch yn fawr i Daniel am y sgwrs, ac ers i ni recordio, mae e wedi newid swydd a heddiw mae'n gweithio gyda Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. A diolch i chi am rando. Os gallwch chi, rhowch sgôr neu adolygiad ar eich ap podlediadau. Ac os dych chi wedi mwynhau gwrando, beth am rannu'r podlediad gyda ffrindiau neu aelodau o'ch dosbarth Cymraeg chi? Bydde hyn yn helpu ysbrydoli mwy o bobl sy'n dysgu'r iaith. Tan y tro nesa, hwyl fawr.